Antonello Bella jsellmilkom u jilqakom għad-49 episodju mis-sensiela l-intervista. Fil-programm tal-lejla se nagħtu ħarsa lil UEFA Europa League u l-andament ta' din il-kompetizzjoni sew fil-fażi tal-gruppi kif ukoll fil-fażi tal-playoffs li ser ikollna Ix-xahar li ġej, għaldaqstant, illejla miegħi fuq il-panel kif qegħdin taraw, għandna lil Frank Agius, partitarju ta' l-Atalanta, u lill-Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi tan-Napoli Club Malta, Aaron Sammut, li nixtieq nirringrazzja talli llejla ġobhom jattendu għal dan il-programm. Bħas-soltu, jekk għandkom xi domanda lill-mistednin tagħna jew xi kummenti fuq dak li qed niddiskutu llejla, intom tistgħu tagħmlu dan billi tħallu dak li tixtiequ tgħidulna fis-sezzjoni tal-kummenti illi hemm marbuta ma' din ix-xandira li qegħdin taraw bħalissa. Matul dan il-programm ukoll ser inkunu qegħdin naġġornawkom fuq erba' logħbiet illi huma t-tieni leg tat-Tazza EFL bejn Arsenal u Liverpool li bħalissa wara kwarta logħob ir-riżultat huwa dak ta' xejn b'xejn. Il-logħba mill-Coppa Italia bejn Roma u Lecce, tliet minuti logħob ir-riżultat ukoll hawnhekk għadu ta' xejn b'xejn. Kif ukoll ehm, ser ikollna żewġ logħbiet mill-kampjonat BOV Challenge li huma Tarxi Rainbow Sengli Athletic u Rendi kontra Luqa St. Andrews dawn li l-lobit u kol se nkunu qed nkollna xi aġġornamenti minn għandhom grazzi wkoll il Mark Xkembri illi illejla apparti s-soltu xogħol ta' assistent tal-produzzjoni, ser ikun ukoll qiegħed jinfurmani f'każ ta' xi bidliet fl-iskor f'dawn iż-żewġ logħbiet biex jiena wkoll inkun nista' ngħaddihomkom waqt dan il-programm. Mela wara din l-introduzzjoni tajjeb illi issa nibdew nitkellmu ftit mal-mistednin illi għandna llejla. U qabel xejn xtaqt nieħu ħarsa ġenerali fuq dak kollu li laqatkom s'issa minn l-fażi tal-gruppi.
Hello, hi, hi Antonello, grazzi, grazzi tal-istedina, hi Franco, ok. Jien naħseb, naħseb il-fazi tal-grupp kienet waħda interessanti, interessanti ferm, għat nitkellmu dwar dwar l-Europa League, bla dubju kienet waħda interessanti fej forsi kien hemm dawk it-timijiet li ma ġewx il-fuq net fil-klassifika tal-kampjonat tagħhom, Però mbagħad meta jiġu għall-Ewropa League dawn isu speċi ta' isibu r-refuġju tagħhom hemmhekk. Aaron ippermettili ftit, għadu kemm daħlilna aġġornament minn ġewwa l-Emirates Stadium, Liverpool FC jiftħu l-iskor permezz ta' Diogo Jota fit-dsatax-il minuta. Għaldaqstant Arsenal xejn, Liverpool wieħed. B'dan ir-riżultat il-Liverpool imorru għall-finali tat-Tazza Carabao. Interessanti, interessanti. Kif, kif kontet najt, eħe, kienet fazi interessanti għax kien daw it-timijiet li, li ma kienu sejrin forsi da' sektar fil-kampjonat imma sabu refugju tagħhom fl-Europa League. U kif ukoll hemm dawk it-temijiet li forsi ġew minn daw minn pajjiżi li mhumiex daqstan popolari għal futbol, però mbagħad meta jilagħbu l-lob eh, home tagħhom isek tħalt tipo ġo ġo ġo gaġġa tal-Iljunex. In-Napoli esperjenzajnieha meta lagħbna kontra l-Legia Warsaw u anki kontra l-Ispartak Moscow u żgur li kienu logħbiet diffiċilissimi. So naħseb jien kienet fażi interessanti fejn kien hemm anki xi sorpriżi u ġew xi timijiet li kkwalifikaw jew oħrajn li ma kkwalifikawx fejn kienu mistennija jikkwalifikaw. U naħseb issa t-timijiet li hemm ħa jibqgħu jagħtu l-almu tagħhom kollu biex jibqgħu javvanzaw iktar 'il quddiem fil-kompetizzjoni.
Franco nsellimlek l-opinjoni tiegħek bħala bniedem li kont forsi qiegħed tara din il-fażi tal-Europa League minn barra għalissa. Ekku, ekku, infatti dak li kont qisek qrajt li moħħi. Hemm aktar milli forsi dak li x'kien qed jikkompeti wkoll x'dak li x'sa jżid issa fl-Europa League, jiġifieri meta toqgħod tqis issa li ħajkun hemm ċertu timijiet li ovvjament ma rnexxilhomx ikomplu t-triq tagħhom fiċ-Champions League u issa ġejjin fl-Europa League. Nemmen li l-Europa League għandha toffri għandha kif anki dejjem kienet għandha tkun aktar interessanti, speċjalment forsi din id-darba meta hemm ċertu timijiet li jiena personalment qatt ma niftakarhom fl-Europa League. Barcelona, per eżempju, għat ma niftakarhom jilabu fil-Europa League. Ġifieri naħseb li l-Europa League kif anki għal tajjeb parol kien hemm li sa ċertu punt kienet eh, il-mod fejn forsi kien tajjeb wera ċertu potenzjal permezz ta' dawn il-lop Ewropej
Sewwa wisq, mela jidher li wkoll Franco għandu xi problemi bil-konnessjoni sakemm forsi Franco jerġa' jidħol lura magħna. Ovvjament nifakkukom dan huwa programm live u sfortunatament dawn it-tip ta' intoppi jistgħu jiġru. Mar tajjeb. Mela Franco,
kemm inqtajt ftit forsi tista' terġa' tirrepeti l-ħsieb tiegħek fil-qosor jekk jogħġbok.
Mela kif kont qed ngħid, l-Europa League kien hemm timijiet fejn fejn forsi ma kienux sejrin tajjeb fil-lig domestiku tagħhom u kienu sejrin tajjeb fit-tazza u viċi versa kien hemm timijiet li marru tajjeb Marru tajjeb fil-lig, ċe fil-Europa League, u mux sejrin tajjeb fil-lig. Ġviri, l-Europa League dejjem toffri xaħġa interessanti u naħseb hemm timijiet u koll li ma nkunux nafu ħafna dwarhom u nsiru nafuhom tru l-Europa League.
Sewwa wisq. Niġu issa, Aaron, biex nitkellmu naqra dwar it-tim li żżomm miegħu inti, it-tim ta' Napoli. Fil-fatt ukoll diġà qed naraw il-grafika relatata mat-tim ta' Luciano Spalletti. Spiċċajtu l-grupp fit-tieni post fejn id-differenza tista' tgħid kienet iż-żewġ telfiet li ksibtu ma' l-Ispartak Moska li eventwalment rebħu dan il-grupp. Sodisfatt minn dak li rajt għallinqas f'din il-fażi mit-tim tiegħek?
Iva, eh, le, naħseb, naħseb, overall, naħseb li nistanajt li nħosni sodisfat, għax meta tikkonsidra tara il-klassifika tal-gruppi kollha u tara dik tal-grupp tan-Napoli, naħseb li l-grupp tan-Napoli kien l-iktar wieħed kumbattut jekk inti tara anki logħba logħba, tara min kien fil-qoċċata tal-klassifika tal-grupp ta' Napoli, naħseb it-timijiet kollha xi darba kienu kienu fil-qoċċata tal-grupp, l-ewwel bdew il-Legia Warsaw, imbagħad in-Napli, l-Leicester u spiċċaw fl-aħħar Spartak Moskow. So naħseb all in all naħseb iva nħossni sodisfatt. Ovvjament Jibqalek dak id-diżappunt li fil-grupp tal-Europa League timijiet li huma fuq il-karta agħar minnek, ejja ngħidu hekk, xorta ma terbaħx il-grupp. So d-diżappunt jibqa' hemmhekk. Imma naħseb jiena meta tikkunsidra li kif semmejt inti tajjeb tant Antonello, dawk iż-żewġ telfiet mal-Ispartak Moscow setgħu kienu ta' ta' diżappunt kbir għall-moral tat-tim tan-Napoli, naħseb imbagħad fl-aħħar logħba kontra l-Leicester, in-Napoli qamu għall-okkażjoni, rebħu l-logħba kif kellhom jagħmlu, U sfortunatament, meta tikkunsidra li fl-aħħar sekonda tal-injury time il-Legia Warsaw tilfu penalti li kieku skurjawh in-Napoli kienu jispiċċaw rebħu l-grupp, mela tgħid ejja, għaddejna, ġejna t-tieni, ma ġara xejn u toħroġ is-sodisfazzjon li għaddejt minn grupp daqstant diffiċli. Jiena nixtieq noħda naqra l-okkażjoni qabel ma mmur għad-domanda li jmiss biex insaqsi domanda lil Franco li bħala coach forsi jista' wkoll jispjega naqra xi ħaġa ftit teknika. Id-diffikultà li jkollhom dawn il-coaches ta' livell meta jkollok Logħba l-Ħamis u mbagħad il-Ħadd trid terġa' tilgħab kif il-fatt squad il-fattur squad management. Kemm huwa diffiċli għal coaches għal se nitkellmu fuq it-timijiet prinċipali. Naħseb it-timijiet il-kbar Mhux ħa ngħid li ma jkollhomx problema, ma imma meta jkollok rosa rosa twila, eh, mhux sa jkollok dal-problemi. Avolja meta tinsemmu l-Ewropa li, eh, ovvjament mhux qed noqtu forsi eh, mhux ħa ngħid ma rridx inkun pasta su ngħid mhux sa noqtu l-elite teams, imma jisu taf inti l-aħjar teams normalment ikunu fiċ-Champions League, imma xorta waħda nemmen illi issib timijiet illi jafu illi din it-tazza jew dan huwa unur illi jixtiequ għandhom ċans jieħduh forsi iżjed milli mil-league u naħseb il-focus tagħhom ikun l-Europa League. Allura meta inti qed tipprepara tim, forsi għandek il-logħob fil-weekend u mbagħad taf illi l-Ħamis ħa jkollok il-logħob u terġa' ħa tilgħab fil-weekend, mhux dejjem tkun tista' toħroġ bl-aħjar elementi. It-timijiet Taljani Naħseb huma huma uħud minn dawk li jħobbu jserħu ċertu ċertu players għal meta kemm Europa League u kemm Champions League, jiġifieri forsi it-timijiet Ingliż it-timijiet Ingliżi naraw ftit anqas. Almenu minn dak li nista' niftakar jien, imma jien naħseb ukoll mentalità tal-mod kif kif ikun preparat it-tim, jiġifieri meta tgħid il-Lig Ingliż huma mdorrijin biex jilagħbu logħob regolari u jilagħbu tista' tgħid mhux l-ewwel darba kien ikun kien ikollhom logħob within 3-4 days. Il-Lig Taljana għalkemm dal-aħħar ukoll qed ikollna qed ikun hemm anki ħafna logħbiet hekk, qishom għadhom ma derawx is-sistema ta' li jkollok il-logħob regolari. Allura xi ftit jew wisq issib forsi coaches li jgħidulek isma' ġejja logħba forsi fil-kampjonat kontra tim li forsi jidher daqsxejn ħafif fuq il-karta u jgħid mela let's ejja forsi nserrħu ċertu plejers li li ħa jkollna bżonnhom għall-logħob Ewropew. Kif għadt, ir-roża ir-roża tat-tim, il-baċis li jkollok, il-plejers li jkollok, naħseb kollox idur kollox idur ma' dawn l-affarijiet.
Sewa wis, issa niġu biex nitkellmu ftit dwar eh, timijiet illi kienu nistgħu ngħidu hekk sorpriża fil-grupp tagħhom. Qed nirreferi b'mod partikolari għar-rebbieħa ta' Grupp A, Olympique Lyon li kisbu sittax-il punt minn tmintax, bit-tieni jispiċċaw ir-Rangers u t-tielet l-Isparta Praga b'seba' u l-Brondby jagħlqu b'erbgħa, u fi Grupp H fejn rajna l-West Ham jirbħu l-grupp bi tlettax-il punt kontra l-għaxra ta' Dinamo Zagabria, s-sitta ta' Rapid Vienna u l-ħamsa tal-Genk. Kemm temmnu li wiriet bħal dawn jistgħu jgħinu sew il-Lyon u sew lil West Ham javvanzaw f'din il-kompetizzjoni? Ħa nuħu nqa' l-punt tiegħek Aaron.
Iva, eħle, kif għattajt inti tajjeb sew, Antonillo, naħseb illi jonnu l-West Ham, kienu kienu forsi sorpriżi anki għall-ammont ta' punti li ġabu fil-gruppi, għax jekk inti tikkonsidra wkoll tara kif sejrin waqt l-istaġun fil-kampjonat domestiku tagħhom, it-tnejn li huma għalkemm mhux qegħdin top top top fuq net, xorta qegħdin qegħdin ma' ta' fuq. So il-punti li ġabu, 16-il punt, saħansitra fihom kelli jon kważi tista' tgħid irduppjaw il-punti li ġabu r-Rangers, tgħid hija, hija sorpriża. Però anke meta inti kif semmejna, meta tikkonsidra u anke semma Franco qabel li daw forsi fil-kampjonat tagħhom ikunu din so and so tajjeb imma mhux daqshekk. U mbagħad kif semmejna sibu refuġju tagħhom ġew l-Europa League. Jagħtu kollox hemm, għandhom in-nies tagħhom imorru fil-home fil-home matches tagħhom ispeċi jmorru għall-okkażjoni u għalhekk ikunu jridu li speċi ma jiddiżappuntawhomx. U naħseb naħseb il-fatt li ġabu ġabru daqs daw punti kien kien jixirqilhom bla dubju, iddominaw il-grupp tagħhom, eh, forsi anki d-Dinamo Zagreb li ġew it-tieni, forsi kienu daqsxejn sorpriża għax daw ftit ta' snin ilu konna narawhom ukoll fiċ-Champions League. Din is-sena eh, parteċipaw parteċipaw fl-Europa League. Jekk inti tikkonsidraw kif semmejt l-ewwel il-grupp tan-Napoli, l-Ispartak Moskow kienu t-tielet jew raba' sit sa fejn fien, U daw spiċċaw rebħu l-grupp. So, fl-Europa League, naħseb għalek sabiħa, l-istess kien Conference League jiġru affarijiet bħal daw. U naħseb li titfaw kol naqra prestiġu kol f'daw it-tazzi, meqjusa eh, mux daqstant importanti daqs il-Champions League, pero l-inqas ikun għandaw it-timiet li ma tkunx forsi smajt bihom daqshekk u iqumu għall-okkażjoni. Sadanittant għandna wkoll aġġornament mill-BOV Challenge League, Luqa St Andrews jiftħu l-iskor kontra Qrendi, Lucky Cisubon Uagu jiskurja l-gowl għat-tim ta' Ħal Luqa. Għaldaqstant, Luqa wieħed, Qrendi xejn mill-kampjonat BOV Challenge League. Qabel ma mmorru għar-riklami, issa xtaqt li nitkellem fuq it-timijiet li ġew relegati mill-UEFA Champions League u fost l-oħrajn din is-sena għandna timijiet bħal Barcellona, Borussia Dortmund, Atalanta u Sivilja. Kemm taħsbu li r-relegazzjoni ta' dawn, flimkien ma' L-Atalanta li wkoll f'dawn iż-żminijiet kienu tim li realtà ġdida fil-kompetizzjonijiet Ewropej ser jgħinu biex il-livell tal-UEFA Europa League ikompli jogħla. Franco, nibda bik darba x'iktar lilek tinvolvi. Semmejt l-Atalanta. L-Atalanta tista' tgħid sa erba' snin ilu Ħadd ma kien jobsor li ħa jkunu wieħed mit-timijiet Taljani li ħa jikkompetu fit-Tazzi. Biss kif kif għad Franco tajjeb il- permettili sekonda, ehm, għandna aġġornament mill-Istadio Olimpico din id-darba fejn Lecce fetħu l-iskor kontra Roma wara tmintax-il minuta logħob Arturo Calabresi jiftaħ l-iskor għat-tim ta' Lecce kontra t-tim ta' Jose Mourinho, Lecce wieħed, Roma xejn. Tista' tkompli, Franco. Tajjeb, mela kif kont qed ngħid, l-Atalanta sa ftit snin ilu qas biss kienu jikkompetu kien ikollhom tazzi Ewropej. Ġifieri dal-aħħar snin għalkemm orajt it-tim Tista' tgħid meta tara t-tim tal-lum il-ġurnata compare ma' xi ftit snin ilu, t-tim huwa tim jiena nemmen li huwa tim li huwa preparat ukoll biex jiċċallenġja għal-lig. U ovvjament il-prestazzjonijiet ta' dawn l-aħħar snin fil-kampjonat, anki fil-kampjonat Eh, fil-kampjonati u l-lop Ewropew, u rew li jistaw jgħatu l-loba l-kulħadd. Jiena ma nistax ninsa l-logħba spettakolari li li kienu lagħbu ġewwa Anfield fejn kienu rebħu mill-Liverpool tnejn b'xejn sena l-oħra ġifieri u logħbiet oħrajn illi kellhom eh, kontra timijiet li tista' tgħid li se tkotati minnhom. Eh, meta jkollok tim bħalla Talanta ġifieri u tim oħrajn li forsi ma jkollhomx dik il-pressure kif forsi għandhom timijiet ta' ċertu portata. Naħseb it-tim xi ftit jew wisq m'għandux jitlef. Allura dak bażikament tajjeb li jiġi tista' tgħid ħajkun kollu plus u l-pressure ikun dejjem fuq l-avversarji. Ġifieri semmejna wkoll il-Barcellona. Meta toqgħod qis il-Barcellona tista' tgħid kull sena kienu jew kien Kien kien hemm stennija li l-Barċelona jkun wieħed forsi miċ-challenges tal-Champions League u dis-sena ġara li ġara. Mhux sempliċiment fit-tazza biss għax anki toqgħod issegwi l-kampjonat Spanjol il-fatt orajt inbidel il-coach, kellhom ħafna problemi u ġraw ħafna affarijiet, jiġifieri forsi m'għadhomx dak it-tim li kienu fil-passat, Imma l-isem Barċellona dejjem jibqa' isem ta' prestiġju u il-pressure li tilgħab kontra l-Barċellona jew inkella tim għandu xitlef meta jilgħab kontra l-Barċellona. Ġifieri. Tfakkarniex Franco, tfakkarniex. Ija, ma.
Napoli Barċellona ħadd kellu fit-tieni parti tal-programm.
Il-futbol ekku, ġifieri da bħal meta Mela ħankompli nfakrek aktar, da bħal meta tilab kontra l-Juventus. Mhux hekk, mhux hekk.
Ġifieri bla ma trid il-pressure dejjem ħajkun fuq forsi li sjed tim rinomat. Ġifieri illum il-ġurnata jiena għaddisi dejjem jgħid il-futbol u llum il-ġurnata iktar minn qatt qabel. Illum jekk għandek il-passjoni, jekk għandek il-grinta, jista' tilab kontra l-Juventus, tilab kontra l-Barcellona, tilab kontra min tilab Orajt jmin kif ħa tkun dakinhar u dawn il-logħbiet tal kemm tal-Champions League u kemm tal-Europa League. On the day, jiġifieri mhux bħal kampjonat, jien naf tajt fallejt u tajt forsi se nirkupraħ. Issa aktar u aktar f'dal-fażi fil-group stage kien hemm momenti fejn anki ġrat il-Atalanta. Permetti li ninterrompi għax għandna ġġornamenti ieħor din id-darba mill-graw taċ-ċentinarju Sengli Athletic jiftħu l-iskor kontra Ħal Tarxien grazzi għal Matteus De Lucena Guariento fit-dsatax-il minuta, Sengli Athletic wieħed, Tarxien Rainbows xejn. Skużani kelli nerġa' ninterrompik imma. Dawwali. Kont qed insemmi, kont qed niftakar il-logħba, l-Atalanta mal-United. L-Atalanta mal-United dis-sena l-Atalanta.
Mela. Franco jidher li minuta ftit Franco xidher li reġa' għandek xi problemi ta' konnessjonijiet qed tismana? Iva tisimgħek. Tajjeb tista' tkompli.
Kont qed ngħidlek hemm dwar l-Atalanta mal-United hija logħba li tista' tgħid kienet it-turning point għalfejn dis-sena. Ehm, ovvjament, ehm, kieku rebħu l-aħħar logħba kienet tkun storja oħra, ma il-fatt li tkun tnejn xejn minn fuq Forsi riżultat mhux mistenni, eh, ngħidu hekk ukoll għax niftakar dakinhar ħadd ma stenna li l-Atalanta ħajkunu tnejn b'xejn minn fuq kontra l-United. Imbagħad ehm, fit-tieni ħaf ehm, ġewwa Old Trafford li nixxilhom idawru l-logħba fejn tista' tgħid trasforma it-tim ġi trasformatu u l-logħba intrebħet mill-United, ġifieri Dawn huma l-Europa League, il-Champions League, dal-fazi huma lobiet illi minkejja forsi li tkun tajjeb, jew minkejja li forsi tkun aħjar, jekk on the day you don't perform, ġivi ġrat li Napli u koll. Kienem ħafna lobiet fejn Napli forsi labu maċertu timijiet Niftakar forsi mhux daqshekk kwotati u Roma ġrat ukoll meta ġifieri jekk missier żball qalaw sitta qed nipprova niftakar it-tim x'kien. Mal-Bodo, Bodo Glimt. Eżatt, jiena personalment qatt ma smajtu dat-tim, jiġifieri kieku tajt taqla sitta ħa mal-Bayern jew taqlajt sitta mal-Barcellona kif mhux l-ewwel darba li qalaw, jiġifieri ma il-futbol. Roma dis-sena ma isom qed jieħdu għalaqa ta' drawa li jġibu ċertu riżultati diżastrużi qed naraw is-sitta li qaraw mal-Bodo Glimt, issa qed narawhom qegħdin minn taħt fil-Kopp Italja. Jiġifieri. Kopp Italja anki l-bieraħ kienu minn taħt il-bieraħ. Eżattament, imma l-Inter kienu minn taħt kontra tim tas-Serje A. Ir-Roma, bir-rispett kollu lejn kulħadd ma tim li qiegħed fil- Fis-Serje B tistenna li fil-fatt ukoll hija turija li Mourinho ta' kummenti li qal Mourinho fej qal ukoll li ir-Roma isom m'għandhomx dik il-backup squad fil-fatt kien qal wara l-logħba tal-Bodo Glimt. Wara ngħidlek Antonello inti taf iżejjed illi meta bir-rispett kollu il-Lecce, I mean, il-Lecce m'għandhomx jitilfu. Jiġifieri da bħal Spezia mal-Milan, ma fis-sens minke jiġru tant affarijiet meta jkollok tim li hu kwotat iżjed jew huwa favorit. Eh, l-underdog dejjem m'għandux jitlefu, jiġifieri għalih jagħmel jekk on the day jinzertalu jiġi kollox tajjeb u jirbaħ. Good to him, proset, eh, il-pressure dejjem fuq it-tim eh, li huwa ngħidlina li żjed rinomatu, ġifieri bħal kollox fil-ħajja dan, ġifieri. Biss, dak hu sabiħ tal-futbol fl-aħħar mill-aħħar kieku kellna noqogħdu naraw il-logħob u nkunu nafu ngħidu sma' x'tim tajjeb kontra tim inqas tajjeb, it-tim tajjeb dejjem ħajħroġ rebbieħ. Kieku nistgħu naqbdu ma naraw xejn ma is-sabiħ tal-futbol fl-aħħar mill-aħħar huwa fejn tara tim li forsi qatt ma smajt bih jew tara tim li forsi minn għalik m'għandux ċertu ehm, potenzjal u jirnexxielu joħroġ l-aħjar tiegħu. Ġifieri meta wieħed qed tiftakar bħalissa fl-Ajax, l-Ajax. Eh, L-Ajax sod qis eh, dal-aħħar snin. I mean, ara kemm bijaw players u kemm kellhom timijiet, jiġifieri bijaw u baqgħu b'saħħithom u u sirna nafu bi players ta' ċertu stoffa, jiġifieri il-futbol fl-aħħar mill-aħħar dak is-sabiħ tiegħu wkoll. Illi jkollok l-inqas timijiet li jibrillaw u jissuperaw timijiet aħjar minnhom. Aaron, il-kummenti tiegħek fuq il-livell attwali tal-UEFA Europa League jekk jogħġbok?
Iva, le, il-fatt li issa niżlu daw it-timijiet minn miċ-Champions League għal ġol Europa League jżid fil-prestiġju tal-Europa League. Aħna forsi ħafna jgħidu hija l-Ewropa li biċċa tazza biċċa tazza jiena ngħid li timijiet bħalna bħal Napoli li biex terbaħ tazza tittamel weda so mbagħad ħa noqogħdu speċi ta' nisnobbjaw l-Ewropa League ngħid inkunu qed inkunu eh, wis sort of superjuri fejn m'għandniex għal xiex. Meta ħad tiġi din it-tazza ta' Ewropa League, it-tim tan-Napoli għandu jinżel Għax dot jilgħab final ta' Champions League għal għalih u nipprovaw naslu iktar il quddiem. Issa l-fatt li niżlu daw it-timijiet mill-Champions League kif semmejt ikompli jkabbar il-prestiġju. Jiena naħseb li l-UEFA għamlet biċċa xogħol tajba fuqha din għax forsi jekk qabel jekk qabel l-Europa League kienet tibqa' titqies bħala t-tazza sekondarja, bid-dħul ta' daw it-timijiet issa ma tibqax hi t-tazza sekondarja Mhux qed ngħid ħa tkun bl-istess ammont ta' prestiġju u finanzjarjament daqs iċ-Champions League, far from it, però għall-inqas meta tara l-Barcellona, s-Sivilja, il-Borussia Dortmund, l-Atalanta nnifishom, sew dan ħa jkompli jagħmel ċertu unur u jiena naħseb persważ li n-Napoli u anki l-Atalanta li issa niżlu ġewwa l-Europa League, Mhux se jgħidu, hi ħammur nilagħbu l-Europa League, forsi bħalma għamilna aħna l-ġimgħa l-oħra meta lagħabna mal-Fiorentina fil-Coppa Italia. Imma imma le, dinha ħa tintlagħab u ħa tintlagħab b'ċertu prestiġju. U l-istess ħaġa bażikament sar ukoll mill-Europa League għall-Conference League. So dawk it-timijiet li ġew it-tielet, tipo bħal Leicester fil-grupp tan-Napoli, Issa dawn ħa jilagħbu u ħa jkomplu jagħtu ċertu ammont ta' ċertu prestiġju ġewwa l-Conference League. So naħseb hija sistema tajba tipo ta' relegation system bħal tipo bħal in-Nations League tan-Nazzjonijiet. U naħseb iva eħe li għandha tkun għandha tkun fażi iktar interessanti issa jekk Alla jrid once li anki issa tispiċċa t-Tazza tal-Afrika jerġgħu jidħlu dawn is-second round. U jalla, jalla li aħna noħorġu, noħorġu minnha bid-daħka fuq fommna, eh? Mela, grazzi Aaron, għalissa ser mmorru waqfa qasira ta' riklami. Kif nidħlu lura ser nitkellmu iżjed fid-dettall dwar il- fażi tal-playoffs u wkoll għandna xi domandi u xi kummenti minant eh, minantkom li qed issegwu l-programm tagħna illejla. Għal daqstant ibqgħu magħna.

Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xerona fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament tad-dwiefer. Idħlu fid-dinja ta' Pokémon flimkien ma' Game Breaker! Il-kollezzjoni ta' trading cards ta' Pokémon tinsab disponibbli għandna flimkien mal-logħbiet kollha li Nintendo Switch ħareġ għal din is-sensiela. Barra minn hekk, matul dan ix-xahar, ser ikollna wkoll l-aħħar logħba ta' Pokémon, Pokémon Arceus, Mela x'qed tistenna? Ibbukkja l-kopja tiegħek ta' din il-logħba għal Nintendo Switch mingħand Gamebreaker u ibqa' ċert li m'intix ser titlef l-aħħar avventuri ta' Pikachu u sħabu permezz tal-logħba Pokémon Arceus! Gamebreaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Lily's Health and Beauty, Għall-aqwa prodotti ta' nutrizzjoni, makeup u aċċessorji, żuru l-paġna ta' Lily's Health and Beauty fuq Facebook għal iżjed informazzjoni. Merħba lura t-tieni parti tal-programm L-Intervista tal-lejla, il-produzzjoni ta' diskussjoni li kull nhar ta' ħamis filgħaxija it-tim tal-Kamra Sportiva intellawlkom u nittamaw ukoll qegħdin tieħdu pjaċir issegwu l-programm tal-lejla. Illum miegħi Antonello Abela għandna lil partitarju tal-Atalanta Frank Roġus u lill-uffiċjal għar-relazzjonijiet pubbliċi ta' Napoli Club Malta Aaron Sambut. Infakrukom illi jekk hawn xi ħadd li forsi jixtieq jistaqsi xi domanda l-mistednin jew għandu xi kumment ix jagħmel jista' jagħmel dan fis-sezzjoni illi għandna marbuta ma' din ix-xandira. Biss qabel ma naraw ukoll xi ftit domandi li għandna, ftit aġġornamenti mill-logħbiet li hemm għaddejjin bħalissa. Tazza EFL Arsenal xejn Liverpool wieħed, Coppa Italia, Roma xejn Lecce wieħed, Kampjonat BOV Challenge, Tarxien Rainbows xejn Sanglia Athletic wieħed, Rendi xejn Loqa wieħed. Dawn huma ta' Challenge League Sezzjoni B. Grazzi wkoll lil Mark Schembri illi qiegħed ukoll iżommna aġġornati fuq dak kollu illi qiegħed jiġri f'dan il fiż-żewġ logħbiet li għandna fil-grawnd taċ-Ċentinarju u fil-Victor Tedesco Stadium fil-Ħamrun. U Mark fil-fatt għandu domanda għal Franco u oħra għal Aron li jistaqsi. Mela ħanibda bid-domanda li hemm għal Franco. L-Atalanta huwa tim li jiskurja ħafna gowls imma li jsofri wkoll. X'opinjoni għandek dwar Demiral?
Dwar Demiral? Demiral l-istess żbalji li kien jagħmel mal-Juve qed jagħmilhom mal-Atalanta. Jiġifieri Demiral għalkemm fiżikament huwa plejer b'saħħtu, Nemmen li għandu ċertu nuqqasijiet meta jiġi biex jiddefendi. Ġifieri ma trid tkun xi għaref taraħ, ġifieri ovvjament il-lob tal-Atalanta il-fatt li jilagħbu bi tlieta wara bażikament il-lob tiegħu kollu il-lob ta' Gasperini kollha trifors li jiġifieri ħajkollok ħafna one to ones fid-difiża u Demiral fejn tidħol saħħa niżalu l-kappell biss Teknikament nemmen illi għandu ħafna nuqqasijiet u mhux l-ewwel darba illi sofrejna sofrejn sofrejna l-Atalanta sofrew ċertu goals minħabba Demiral. Ovvjament il-fatt illi eh, Gasperini xtaq il-Demiral wara kien telaq qed nipprova ta' pari sal-isem ma' Tottenham kien imbieħ il-plejer tal- Iċ-ċentrali bħalissa bħalissa ma mhux qed mhux qed niffigerja.
Mhux qed jiġi nifrasi bħalissa ma nafx minn qed tgħid. L-Arġentin, l-Arġentin. Romero. Romero, Romero.
Romero, eh, Romero kien bażikament l-istess, ehm, kien plejer b'saħħtu, kien nemmen li kien teknikament aħjar iżjed, kien aħjar minn Demiral, biss ehm, eh, meta mbagħad tara il-kampjonat l-andament ta' Demiral minn mindu ġi sissa, nemmen illi eh, improvja, ġiviri huwa player validu biss għandu dawk il-nuqqasijiet. Ġiviri ehm, l-Atalanta għanda ħafna mill-goals li għalaw ħafna minnhom tista' tajt huma żbalji eh, ta' difensuri jew inkella

Naħseb fl-aħħar mill-aħħar huwa coach li għandu l-players ukoll għax tajt kollox, għandu l-players li nemmen li huma għandu tim ta' players fiżikament nemmen wieħed mill-aħjar timijiet fiżikament fl-Italja u dan jidher ukoll meta jiġu biex jilagħbu fl-Ewropa. Ir-ritmu tal-lob tal-Atalanta meta tikkomparaħ ma' timijiet oħra Taljani Nemmen li huwa huwa veloċi iżjed minn oħrajn. Ovvjament m'għandux dawk m'għandux plejers forsi tekniċi kif għandhom plejers oħrajn kif għandhom timijiet oħrajn Taljani, imma llum naħseb fil-futbol il-fiżik u l-physical aspect tal-logħba sar importanti u biex ma ngħidlekx ta' superjuri iżjed minn plejers forsi li huma tekniċi u forsi aktar kapaċi jafu x'jagħmlu bil-ballun. Jiġifieri llum illum il-logħba tal-futbol saret saret iżjed aggressiva u jekk ma jkollokx players fast, jekk ma jkollokx players li kapaċi ikunu ikunu hemmhekk u jkunu b'saħħithom, ikunu preparati li jiġru tul id-90 minuta it-tim in ġenerali ħajbati. Naħseb dak hu l-ħsieb tiegħi jiġifieri, mhux qed ngħid li bil-fors kulħadd irid jaqbel miegħi, ma naħseb dak hu l-ħsieb. Ovvjament kulħadd għandu id-dritt tal-opinjoni tiegħu sa dan it-tant ġewwa l-Emirates it-timijiet imorru għal ħin tal-mistrieħ Arsenal xejn Liverpool wieħed. U Għandi domandi issa għal Aaron, li naħseb hija domanda inevitabbli f'dan l-istadju għax qed nitkellmu fuq il-kustjoni Lorenzo Insigne u prattikament Mark talab l-opinjoni tiegħek fuq dil-kustjoni u jekk taħsibx li tista' taffettwa l-wirjiet tiegħu minn issa sal-aħħar tal-istaġun. So, jien naħseb il-trasferiment ta', ta Insigne ehm, kienet xi ħaġa inevitabbli. Eh, di kienet kienet ilha ġejja ftit ftit, ehm, kien hemm ħafna jdut ta', ta, ta ġlied intern, saħan sitra anke minn sentejlu meta kien kien kien eh, spiċċat keċċa Ancelotti li qalu l-insinja kien wieħed li li beda kollox so naħseb minn hemm il-relazzjoni ta' insinja mal-President de Laurentiis naħseb li tsejra lura. u mbagħad qisu sploda kollox meta faqqgħet il-Covid, il-President De Laurentiis ried jara kif jagħmel biex inaqqas il-ħruġ finanzjarju tiegħu u beda b'exercise, b'eżerċizzju li jnaqqas il-pagi. U Insigne kien wieħed minnhom għax hu wieħed mill-iktar, wieħed mill-iktar li għandu paga bħalissa ma' Napoli, sa fejn naf jien ċirka ħames miljuni, u da De Laurentiis qallu isma' minflok biex inġeddlek il-kuntatt, il-kuntratt, inżommlu fl-istess paga naqqasilu għal tlieta punt ħamsa. So jiena naħseb kull bniedem meta jmur xi ħadd fuq u min ħadma tgħidlu isma' ħanaqqaslek il-paga żgur ma jieħux gost u ovvjament jibda jibda jibda jħares għall-interessi tiegħu. Jien naħseb imbagħad għall-inqas Insigne forsi wera rispett lejn niesu lejn il-belt tiegħu għax dan fl-aħħar mill-aħħar Insigne huwa huwa huwa Naplitan u qal isma' jien mhux se nilgħab ġol Italja, ma rridx nilgħab kontra Napli. Inzerta inzerta li ġew dawk ta' Toronto li minn kif qal il-President tagħhom skopra b'Insigne minn fuq l-internet, li kienet forsi naqra xi ħaġa sensazzjonali imma hekk qal u naħseb jiena l-ambjent tal-futbol Amerikan tistenniha xi ħaġa bħal din. U fl-aħħar mill-aħħar spiċċa spiċċa firma l-kuntratt u ħa jmur fl-aħħar tas-sena. Forsi d-diżappunt huwa ovvjament li jiena bħala supporter tan-Napoli huwa dispjaċir kbir li ħa nispiċċaw mingħajr Insigne għax fl-aħħar mill-aħħar Insigne huwa stilla t-tim ta' Napli u mhux biss tan-Napli imma wkoll għan-nazzjonal Taljan għax kien determinanti f'numru ta' sitwazzjonijiet u l-fatt li mhux se jibqa' man-Napoli hija xi ħaġa ta' diżappunt. Però fl-aħħar mill-aħħar jiena naħseb imbagħad plejers kbar man-Napoli ġew u telqu u ġew replaced minn oħrajn u kollox baqa' għaddej. So, eħe, jien naħseb kienet xi ħaġa inevitabbli, issa naraw kif saqsa kif saqsa is-semmiegħ hawnhekk naraw jekk il-prestazzjonijiet tiegħu issa jinbidlu. Jiena ma naħsibx, jiena naħseb li Insigne huwa professjonali biżżejjed li jaf x'għandu jaf x'għandu jagħmel tinsiex kif semmejtlek l-ewwel huwa Naplitan stess so so naħseb irid iġib ukoll rispett lejn niesu u naħseb jiena l-aħħar ftit xhur li fadallu jilgħab jilgħab mat-tim tan-Napoli ħa jagħmel l-almu tiegħu kollu biex ikompli jara lil Napoli 'l fuq u fl-aħħar mill-aħħar ukoll jiddefendi l-interessi tiegħu u jibqa' mfakkar bħala plejer kbir Li għamel l-istorja ta' Napoli.
Mela nixtieq ukoll nieħu din l-okkażjoni biex insellem lil Mattias Cauchi u lil Clive Psaila, żewġ partitarji ta' Napoli li wkoll bagħtu jsellmu lilek Aaron. Fil-fatt Clive qalilna Nsellmilhom.
Forza Napoli sempre grande Aaron u wkoll insellem lil Jessie De Giorgio li saħansitra qed issegwina minn ġewwa l-Ingilterra. Voldiri neħu pjaċir ukoll li dan il-programm qiegħed ukoll joħroġ lil hinn minn xtutna li huwa wkoll sinjal tajjeb ta' xogħol siewi li ta' xogħol kbir li qed ikollna sew jien li qed nippreżenta u nipproduċi l-programm kif ukoll it-tim tiegħi li bla dubju t-tim tal-Kamra Sportiva fosthom Mark Schembri li huwa naħseb bniedem li bix-xogħol tiegħu Qiegħed ukoll jgħin biex ikollna programm ta' livell. Jidher li għandna aġġornament ieħor mill-kampjonat BOV Challenge, Tarxien Rainbows iġibu draw kontra Senglea Athletic, Matthew Tabone jiskurja fit-38 minuta, għaldaqstant Tarxien Rainbows wieħed, Senglea Athletic wieħed u anki fl-Istadio Olimpico Għandna gowl ieħor din id-darba Mara Shkumbulla iġib id-draw għal Roma fl-40 minuta. Għaldaqstant Roma wieħed, Lecce wieħed. Lura issa għall-Europa League u niġu biex nagħtu naqra ħarsa lejn il-poloz kif ġew ta' dina il-kompetizzjoni. Ukoll seħ nurukom grafika bil-Poloz kif ġew tal-fażi tal-playoffs fejn issa ser naraw it-timijiet li spiċċaw it-tieni fil-gruppi jilagħbu kontra t-timijiet illi ġew relegati mill UEFA Champions League u għandna dawn il-logħbiet għandna l-Atalanta mal-Olympiakos, għandna l-Barċellona kontra n-Napli, Borussia Dortmund Rangers, Porto Lazio, Red Bull Leipzig Real Sociedad, Sheriff Tiraspol Braga, Sivillja Dinamo Zagabria u għandna l-Zenit li ser jilagħbu kontra l-Betis Sivillja. U inevitabilment id-domanda li jmiss ser tmur 'il qaron. Bla dubju Napoli-Barċellona ser tkun il-logħba ewlenija ta' din il-fażi tal-playoffs. Kemm temmen li tistgħu tikkwalifikaw għat-tieni rawnd proprju ta' din il-kompetizzjoni fid-dawl tas-sitwazzjoni attwali taż-żewġ timijiet? Realistikament.
Million dollar question din, Antonello. Ovvjament il-qalb, il-qalb tajli tajli ikva li ħanaddu, pero Franco semmi għal ewwel għalkemm il-Barcellona dis-sena żgur mhijiex waħda mill-aqwa staġuni tagħhom għal dawn l-aħħar snin, sa fejn naf jien għandu jkunu jipparteċipaw fl-Europa League wara xi 20 sena jekk m'iniex sejjer żball. 2003-2004 kienet l-aħħar darba. U dak l-istaġun ukoll kienu Kienu bdew ħażin il-Barcellona niftakar kienu ġabu lil Davids u mbagħad kien wassalhom għat-tielet post saħansitra.
Eżatt, emmu. Però ma jfisser xejn, il-Barcellona xorta għandhom il-prestiġju tagħhom, xorta għandhom l-unur, żgur il-fatt li ġan iżlu miċ-Champions League u marru fl-Europa League. u ġa waqqgħu l-isem tagħhom u mbagħad jerġgħu jinqalgħu mal-ewwel, jiena naħseb li żgur ħa jagħmlu l-almu tagħhom kollu biex dan ma jsirx. Ovvjament imbagħad min-naħa tan-Napoli wkoll hu aħna rridu nqogħmu għall-okkażjoni sentejn ilu lagħabna din l-istess logħba fiċ-Champions League, kont preżenti jiena wkoll niftakar hemmhekk fil-Istadju San Paolo dak iż-żmien kien hemm atmosfera elettrizzanti u jien naħseb sforz il-Covid ukoll dis-sena mhux se jkun hemm il-ground mimli però Jiena naħseb li l-belt ta' Napli u t-tim ta' Napli u l-players ta' Napli, jiena naħseb ħa jagħmlu ħa jagħmlu dak kollu possibbli biex jgħaddu minn din it-tazza. Nisperaw li li nilħqu nirkupraw xi żewġt players oħra għax naħseb jiena Diċembru u Jannar kienu xahrejn mill-agħar għat-tim ta' Napoli għax kellna numru ta' players li kienu bejn weġġgħin, bejn Covid, bejn marrulna għat-Tazza tal-Afrika, Nilħqu nirkupraw minnhom. Ġa bdew, ġa bdew jiġu jiġu xi players lura u suppost jekk m'iniex sejjer żball sa sbatax ta' Frar meta jkun hemm l-ewwel logħba jilħqu jiġu lura dawk il-players li lagħbu fit-Tazza tal-Afrika. So ċ-ċansijiet huma li nkunu qed nilagħbu b'full team u jalla jalla li dak it-team li ħa jinżel fil-ground fil-logħba home u fil-logħba away Ituna dak ir-riżultat mixtieq u ngħaddu ngħaddu għar-round li jmiss.
Franco min-naħa l-oħra, intom l-Atalanta jmisskom tilagħbu kontra tim bi tradizzjoni qawwija fit-Tazzi Ewropej, l-Olympiakos. Jiena nemmen li dan kapaċi jkun konfront eh, ħafna bilanċjat, biss nixtieq ukoll li nisma' tiegħek fuq eh, din il-logħba jekk jogħġbok. Nek mister zbal, l-Olimpjakos għadin l-ewel fil-kampjonat Grik, ġiviri il-fat li ħatilab kontra l-leaders tal-kampjonat, tajdjo rajt il-futbol Grik, il-lum kif anki għat qabel, kull tim, kull pajis għamil il-progress tijaw, U nafu biżejjed il-Greċja għax kapaċi jagħmlu wkoll, ġifieri ftit snin ilu wkoll irnexxilhom jirbħu it-tazza it-tazza Ewropea bħala nazzjoni. Ġifieri. La ma ninsew ukoll l-Olympiakos kienu qed jagħmlu żmien ikunu regolari wkoll fil-UEFA Champions League għal dastant huwa wet mill-iktar timijiet esperti li hemm fit-tazzi Ewropej. Ekku, f'dan l-istadju, f'dan l-istadju meta tista' tgħid ħatilab inqata' l-group stage u ġejjin il-lobit miż-żewġ lobit ngħid tilab home u tilab away. Ovvjament, għandek żewġ lobit illi tista' tgħid kif ħatkun on the day, jiġifieri kull logħba ħatkun b'saħħitha ħatkun deċiżiva. Nemmen ukoll kif anki għal Aron jaffettwa wkoll kemm ħajkollok skwadra kompluta għax qed ninsew qed ninsew aħna bħalissa illi għalkemm għalkemm forsi hemm ċertu problemi ta' tazzi u ta', ta kompetizzjonijiet oħra. Naħseb l-ikbar problema t-tinijiet huwa l-COVID. Ġifieri meta Qed ikollok qed ikollok timijiet li tista' tgħid qed ikollhom qed ikunu mingħajr ċertu players minħabba l-COVID u din qed tiġri li tista' tgħid il-kull tim. Narawha kull weekend, kull weekend nisimgħu diversi timijiet minn għandu tnejn, minn għandu erba, minn għandu il-fatt li dawn 24 24 hours qabel il-logħba qed jaħdtilhom it-test u għandek iċ-ċans illi jkollok players illi jaqbżulek il-logħba għalfejn għax forsi tkun laf ma' tim illi kellu każijiet u ġifieri iċ-chances li ma tilabx full team kibret. Qabel forsi kellna l-injuries biss, issa qed ikollok dal-imbirek dal-imbirek COVID ukoll, ġifieri. Il-fatt li dawn 24 hours Eżattament.
Mela, eh, nitlob ukoll il-naqra fida sterna forsi nitlob l-panel jekk għandkom xi mobile silent jistaw ukoll jihdu naqra paċenzja għaliex ukoll taffetwanna wkoll xandira. Aron, lura li kissa u ġala darba qiegħed hawnhekk nixtieq li forsi tina l-aħħar aħbarijiet minn Napoli Club Malta jekk jogħġbok.
Iva, dis-sena hija sena importantissima għalina bħala klabb għax ħanalqu 30 sena mit-twaqqif tal-klabb tagħna. Naħseb jekk tikkunsidra bħala klabb, aħna nikkunsidraw ruħna bħala klabb żgħira, għax ovvjament m'għandniex l-istess ammont ta' membri li għandhom l-Inter Club hawn Malta, il-Milan, il-Juve, it-timijiet Ingliżi. Għandna n-numru tagħna, kuntenti bih u nipprovaw kull sena nipprovaw inkabbruh, però naħseb jiena jekk tikkunsidra li kkunsidrana u li ilna għaddejjin għal dawn it-30 sena, naħseb huwa tragward importanti ħafna. Dan kollu grazzi għal għall-mibki President Frans Debono li tul is-snin għamel xogħol kbir biex il-klabb jibqa' għaddej u naħseb jiena t-tagħlim li tana hu f'dawk is-snin tat-tmexxija tiegħu ħadnih bħala kumitat issa u qed nagħmlu xogħol kbir anki fil-premises tagħna li għandna l-Mosta u hawnhekk nistieden l-isħab is-supporters tan-Napoli biex jattendu biex ġarru għall-logħbiet għax kull kull ġimgħa dejjem qed nimpruvjaw il-premises tagħna b'affarijiet ġodda biex inkomplu nimmodernizzaw il-klabb. Ftit tal-ġimgħat ilu kellna wkoll Nistgħu ngħidu sfortunatament fl-aħħar mill-aħħar il-preżenza ta' Hugo Maradona li jiġi hu Diego Maradona. X'tgħidilna fuq
din il-mawra? Iva, eħe, aħna Hugo Maradona ġie hawn Malta anki bis-saħħa tal-Qormi tal-Qormi tal-Qormi Football Club Nersi li ġabuh hawnhekk għal okkażjoni biex jagħti xi sessjoni ta' taħriġ lit-tfal tagħhom. U ovvjament aħna min-naħa tagħna wkoll tkellimna mal-Qormi Nursery u u Ugo kien kien ġi ġi fil-klabb tagħna ben volentieri speċi ta' u ġi u ftaħna rokna fil-klabb fejn għamilna su tifkira tan-niċċa tan-niċċa li hemm ġewwa ġewwa Napli, niċċa li tfakkar il-Maradona, u ġie u vera ħa gost magħna u aħna ħadna gost ovvjament bil-preżenza tiegħu. Sfortunatament ftit tal-jiem wara ħalliena ħalliena b'mod b'mod sorpriża ħadd ma kien qed jistenniha li spiċċa spiċċa ħalliena. U xokjat, nkun onest, nkun onest miegħek għax ftit tal-jiem ilu qabel konna nitkellmu miegħu. Kemm kien disponibbli magħkom il-partitarji? ħafna, ħafna ġifiri, ħafna meta kien meta kien hemmhekk kien hemm numru ta' numru ta' partitari li ġew u firma flokkijiet, firma kodba u għamlilna għamlilna speed żgħira, so kien ħafna disponibbli huwa Kien raġel umli ferm u naħseb jiena naħseb jiena kien ta' unura li l-għajnieħ l-għajnieħ fil-kap tagħna. Issa fil-ġimgħat li ġejjin hekk Alla jrid ħankomplu naħmu biex biex din it-30 sena niċċelebrawha bil-kbir. Nisperaw li ma jkollniex eh, xi restrizzjoni tal-Covid li eh, konna naqsu l-avvenimenti, però m'hemmx tagħmel konna nimxu nimxu ma' restrizzjonijiet, però qatt naħdmu flimkien il-Kumitat huwa ħabriki jiltaqa' b'mod regolari mhux biss għal-logħob imma anki f'laqgħat formali, u fil-ġimgħat li ġejjin jekk Alla jrid u nkitru l-Facebook page tagħna ħa nkomplu nħabbru attivitajiet li se jkunu li se jkunu hemm għall-membri tagħna u jekk Alla jrid niċċelebraw bil-kbir dan l-avveniment. Fil-fatt ukoll nieħu l-okkażjoni biex f'isem it-tim tal-Kamra Sportiva nawguralkom għal 30 sena anniversarju illi Nirringrazzjak.
ser ikolkom. L-aħħar domanda li xtaqt insaqsikom hija x'għandu wieħed jistenna mill-sitt logħbiet l-oħra li għandna fuq din il-fażi. Nixtieq li forsi l-enfasi, għalkemm tkun fuq is-sitt logħbiet per se, tkun l-iktar fuq il-logħob Porto Lazio u Borussia Dortmund Rangers li naħseb huma ż-żewġ logħbiet l-oħra l-aktar importanti li għandna f'dan il- f'dan il-grupp sa dan it-tant Roma Lecce imorru għal ħin tal-mistrieħ bl-iskor ta' wieħed b'wieħed. Franco, tibda inti jekk jogħġbok? Iva, naħseb huma lob żewġ lobbiet interessanti miftuħin għal kull riżultat, ġifieri l-erba' timijiet huma huma timijiet ehm, ta' ċertu portata, b'ċertu esperjenza wkoll. U naħseb m'hemm ħadd favorit li fuq ieħor, fis-sens li ehm, eh, f'dan l-istadju ehm, nemmen li l-ewwel logħba, l-ewwel logħba forsi tkun daqsxejn iżjed kif taqbad tajt. Fija fija fija iżjed effett, iżjed determinanti għax ovvjament il-fatt li tilab l-ewwel logħba, speċjalment jekk tkun qed tilab away u forsi jirnexxielek tirbaħ il-logħba, avolja issa il-goal away u l-goal home mhux se jagħmel differenza ma xorta nemmen illi l-ewwel logħba min jirbaħ l-ewwel logħba huwa dejjem vantaġġjat biex biex jgħaddi għal round għal round ta' wara.
Aħon?
Iva, minna ħati għaj naħseb, naħseb forsi xej differenza minn l-opinjoni ti għaj minn li għati għaj Franco, naħseb jina Borussia Dortmund ma' Rangers, naħseb il-Borussia, naħseb ħajkunu xie daqxej jizet favoriti minn Rangers, għal-kem il-Rangers Rajt għaddew għaddew mill-grupp naħseb jiena biex narġa' naraw ir-Rangers ta' ftit ta' żmien ilu fejn kienu javvanzaw fil-kompetizzjonijiet jarbħu il-kompetizzjonijiet lokali wkoll. Ehm, naħseb fadlinna biex narġaw narawhom dik il-potenza u naħseb jiena l-Borussia għandhom tim żagħżugħ mimli mimli mimli sort of keġġa għandhom fuq quddiem għandhom dik l-istilla ta' Haaland li ovvjament ittihom vantaġġ u naħseb għandhom xi ftit eh, vantaġġ fuq ir-Rangers. Min-naħa l-oħra Porto Lazio hija l-ogħba tista' tmur kull naħa bla dubju, eh, iż-żewġ timijiet huma żewġ timijiet ta' ċertu ta' ċertu qawwa u ta' ċertu esperjenza wkoll. Però jiena bħala bħala supporter Naplitan u naf li mal-Lazio hemm sarri li li natana pjaċir kbir fit-tasnin ilu inxaqleb lej il-Lazio u ngħid forsi għaddu l-Lazio.
Mela qabel ma nagħlqu ukoll l-aħħar aġġornament rendi wieħed Luqa Saint Andrews wieħed Joseph Jojo Ogunupe iġib id-draw rendi fil-ħin miżjud tal-ewwel taqsima għaldaqstant iż-żewġ logħbiet tal-BOV Challenge League ġew fl-iskor ta' wieħed b'wieħed għall-ħin tal-mistrieħ. Grazzi għaldaqstant il Mark Schembri li wkoll apparti li jeni biex eh, u l-assistent tal-produzzjoni jen biex intellaw il-programm tal-lejla bħalma jagħmel kull ġimgħa kważi. Grazzi wkoll il Mark li llum eh, beda jaġġornana fuq dawn il-lobijiet illi kellna mill-BOV Challenge League. Grazzi wkoll lil Franco u lil Aaron tal-li attendaw għal-programm tal-lejla kif ukoll grazzi l-sponsors tagħna illi huma Gamebreaker, Beauty Wisdom u Lily's Health and Beauty. Il-ġimgħa d-dieħla il-programm l-intervista ser ikun il-50 wieħed u fih se neqilbu id-diskors eh, għal Formula wieħed. Dan għaliex ser nkunu qegħdin niċċelebraw il-karriera ta' wieħed mill-aktar sewwieqa popolari li kellna fil-padok u li rtira f'Diċembru li għadda, qed nirreferi għaċ-champion Finlandiż Kimi Raikkonen. Mill-bqija, bħas-soltu, komplu segwu l-aġġornamenti kollha li qed intukom fil-paġna tal-Kamra Sportiva, fejn ser inkomplu nitkellmu matul din il-ġimgħa dwar id-diversi sports li aħna nkopru skont l-aħbarijiet ukoll li jidħlulna il niskużaw ruħna li lbieraħ il video ta' analiżi għal logħba inter Empoli ma ħaritx imma kellna wkoll xi problemi tekniċi fortunatament solvejnihom. Finalment ukoll infakkarkom li dan il-programm, jekk għadkom kemm tħalltu magħna issa, ser ikun fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube sa madwar sija u nofs oħra għal daqstant tinsewx iżżuruna hemmhekk u tafsu subscribe biex ma titilfu ebda mill-kontenuti li qegħdin intellgħu u li jinkludu 49 programm ta' l-intervista mill sa mill-bidu ta' li bdejna dan il-programm madwar sena ilu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla, jiena Antonello Bela ma tfadalli xejn x'ngħidilkom ħlief grazzi talli segwejtuna u l-Għid tajjeb! Saħħiet. Grazzi.
Grazzi.
L-intervista ġiet wasla lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Lilies Health and Beauty.